Kabisa nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere mũtwĩroreire haha Profesa wa Mehemehe. Harĩa tũkiugaga nĩ ũhoro mũnene. Ũhoro mũnene ũrĩa tũkĩrĩ naguo nĩ atĩ mũmemerekia wĩ gatũ gũkũ bũrũri-inĩ na mũno mũno gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya. Ũyũ etagwo Michael Njenga na nĩ ananagio agetwo Mike Njenga. Arutaga wĩra na kambuni nene ya mohoro ya RMS kana Royal Media Services. Atũraga kũrĩa gwa Citizen TV atanauma na agĩthiĩ kũrĩa kwa Inoro TV na Inoro FM. Thikĩrĩria haha, mũndũ ũgwĩtwo Michael Njenga nĩ ekũrehagĩra tabarĩra kũrĩa kwa Inoro TV na Inoro FM harĩa o mũthenya wa Wednesday magũkagĩra na nyarari ti wa ngeci wa Mũriũki tabarĩra-inĩ yao ya mohoro ya Ndurumeni. Thikĩrĩria mũno mwana witũ. Mũndũ ũgwĩtwo Michael Njenga to mohoro oĩ gũthoma, nĩokaga na ageni matiganĩte harĩa Kĩmũrĩ o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya Friday mena njamba ya wĩra ti Nderitũ Waihũra. Na oho no athiaga kũrĩa kwa Inooro FM kuma mũthĩ wa mwambĩrĩrio nginya wa kana thaa inya cia hwaĩ-inĩ nginya thaa thita cia ũtukũ harĩa makoragwo na mũndũ ũgwĩtwo Nderitũ Waihũra na Professor. Ngũgĩ wa Njoroge. Rĩrĩa mũndũ ũgwĩtwo Mike Njenga atarĩ ũhoro-inĩ wa TV kana rendio, akoragwo e CEO, get this, managing director, wa mũkawa mũnene wa riri kũrĩa mwena wa Kĩrĩrĩcũa. Mũndũ ũgwĩtwo Michael Njenga nĩwe wambĩrĩirie na agĩthundũra mũkawa wa Tips. Mati Lodge Bar and Restaurant mwena wa Kĩrerecua. Mũkawa ũyũ wa riri ũkoragwo ũgĩcerwo nĩ andũ me gatũ na nĩ mũkawa ũmũrehagĩra mamirioni ma mbeca o mweri, nĩaiguĩkĩte akiuga ũguo matukũ mathiangu. Ũyũ ũkoragwo ũgĩcerwo nĩ ateti, nĩ ahũri a biacara na nĩ amemerekia a kĩrathi kĩa igũrũ o take. Ũyũ nĩ mwanake ũĩ gwetha na akiugaga ciringi ĩkĩmũrĩkagwo na ĩngĩ tondũ Tiga ũhoro wa mĩkawa na kũmemerekia nĩ mũrĩmi wĩ gatũ. Mũthuri ũyũ ũrona haha ena ngũrũwe cigana mwere kũrĩa mwena wa Kĩambu na ngũkũ cigana hĩndĩ gũkĩire kũrĩa mũgũnda-inĩ wake wa Kĩambu. Mũndũ ũgwĩtwo Michael Njenga wĩra ũyũ mateithanagia na mũtumia wake nĩwe wĩtagwo Shiko ũrĩa mahĩkanirie mwaka-inĩ ũcio wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na... ithathatũ. Ũcio nĩguo ũhoro mũnene ũrĩa tũkĩrĩ naguo. Ũcio wĩtagwo Mike Jenga, koragwo kũrĩa kwa RMS. Nĩ ngatho. Twarĩrie.